ہیلو نیو ادر ویلاگ ویور ماشاء اللہ آج دا خوبصورت جس طرح کی ویلاگ کرے سو شروع ویور ویور آج دا خوبصورت ویلاگ یہ ہے سارا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا تسان دے دے پے وے پیارا جیاں ویلیج لائیو دا تے سنڈے دا ڈے ہیں ماشاء اللہ وی آئی پی پیارا جیاں تے تساں ساڈا چینل کرو سسکرائب جلد جلدی سلیم کھوکھیا لا ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے فی الحال کھڑے ہیں گھر گھرو چلدے ہیں بار بار چلدے ہیں کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے تہاکوں وزٹ کرے وینے ہیں پیارا جیہا سرائیکی نظاریاں دا سرائیکی ماحول خوبصورت جیہاں تے تساں ساڈے نال جڑے رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے تاں دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں تساں پہلے وی پیار محبتاں ساکوں ڈیندے پے وے ڈھیر ڈھیر تے ایویں ہی ساکوں پیار محبتاں ڈیندے رہو تے ساڈا ون ملین کمپلیٹ کراؤ۔ اچھا ویور ویسے آپس دی گالھ ہے ون ملین بڑا جلد تھیاندا پیا اللہ پاک ساڈی قبول کر لیسی اور انشاء اللہ تعالی گھر کھڑے ہیں ماشاء اللہ گھرو ناشتہ نوشتہ کر کے ویندے پے فریش تھی کے باہر تے گرمی وی آج ویور بہت زیادہ ہے گرمی وی ہے گرمی وی انجوائے کروینے ہیں انجوائے کریسو وی صحیح کرویندے وی ہیں تے ولاگ نال تساں جڑے رہسو ولاگ کریسو اساں دلچسپ خوبصورت جیاں ولیج لائف دے ولیج نظارے پیارے پیارے کیونکہ ویدر گرم ہے تے ویدر دے نال نال تہاکوں ولاگ ڈکھیسوں پیارا جیہا بنا کے تے اور انشاء اللہ تہاکوں پسند آسی ساڈا ولاگ پیارا جیہا کمنٹ کرنا ساڈی ویڈیو کتھاں کراس تھیندی پئی کتھاں ودی اسائی اپنی سٹی دا کمنٹ کر کے ڈسنڑے اور انشاء اللہ تہاکوں پیارا جیہا ولاگ ڈکھیسوں راندے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے ویور کوئی غلطی کوتاہی ہووے تے غلطی کوتاہی تے ساکوں ڈیسو معذرت کیونکہ اساں اسے نویں نویں تے نویں نویں آں دا کم نویں نویں ہی ہوونے ہن تے جس ٹائم استاد بن ویسوں ول تہاکوں اساں ڈسیسوں ویور اساں استاد ہیں لیکن چلو کوئی گالھ نی ولاگ دی طرف آسوں پیارا سرائیکی نظارے ڈکھیسوں چلدے آں باہر چل کے تہاکوں وزٹ کرویندے آں پیارا جیہا تے گرم ماحول تے گرم ویدر تے گرم گرم نظارے تے اج دا ولاگ ریسوں دلچسپ تساں نال رہسو سکپ نی کرنی ویڈیو سکپ کر بیسو تہاکوں سمجھ نی لگنی ولاگ اچ اساں کیا ڈکھایا تے کیا نی ڈکھایا ویدر شدید فل گرم ہے اے تہاکوں روشن دان دے وچوں ڈکھیندے ہیں تے باقی رہسو نال چلدے آں باہر باہر چل کے ماحول ڈکھیندے ہیں پیارا جیہا۔ مجاہد ملنگ صاحب ہی آئے ہیں سنگت کیونکہ اساں دا ویدر چیک کرویں دے بیس ہیں تے مجاہد صاحب ہوری بھی آئے ہیں حکم کرو سہی ہاں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنا ہے وے ویڈیو تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں پہلے تے تساں کیویں آئے وے ایڈے داس نا سلام دعا کرنا ہے وے ویورا نال چل کر وال ہاں جی آئے جی ویور ویدر ماشاءاللہ گرم سوئچ ویدر ہے تے بادل دے ٹکڑے بڑے پیارے پیارے بنے کھڑے نے دیدے پے نا اے بڑا پیارا کمال سین ہے تے گرمی فول ہیٹ اپ ہے گرمی ہے ہاں ہاں گرمی ہے ویور آدھے ہاں تے باقی ماشاءاللہ ویدر ساڑا کچھ اس طرح دے تے لوکیشن چیک کر لو تو دی خوبصورت پیاری پیاری فل موسم پروٹوکول تے ہے تے بارش دا کوئی نہ تے لیکن موسم پیارا پیارا ہے اللہ پر خیر ہوئے زندگی دی کیا بندے پہنچ آیا سے خیر خریت یہ بڑے پیارے سین ہیں ویور یہ سین دیکھنا لین میں آدھا کیا بات ہے اللہ دا لیدہ لیدہ لیدہ لیدہ لیدہ ٹکڑے بنے کھڑے ساری سیٹاں دے یہ سیٹ دے بھی دیکھو ماشاءاللہ تے ماشاءاللہ ویور بھرا توڑا سلیم کھوکھے والا کھوکھے تے پہنچ جائے خیر خریت مجاہد صاحب اور دھاڑ دھاڑ گھتی وا دین تے ویڈیو سٹارٹ ہے نا کو پتہ لگ میں نا ویڈیو سٹارٹ ہے تے والے سارے ویوراں کو سلام دعا کرن کیتے آ ویندا راندے وچ تے ماشاءاللہ محبتاں وڈے سو پیارے پیارے نظام دا کو ڈگے سو سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے ایویں دے پیارے پیارے بادل لے دے پے وینا اے دوستو توڑے علاقے دوتے آئے ہوئے ان کے نہیں آئے ہوئے کیسا پیارا منظر ہے میں آدھا کہ اللہ پاک دی قدرت دا کمال اے ٹوٹا ڈیکھو کتنا پیارا لگدا پیا میں آدھا سبحان اللہ تے باقی ساڈا ملنگ مجاہد سپر سٹار یوٹیوب دا یوٹیوب دا مالک ہی سر مالک ہی تو مالک ہی تو بنا لینا ٹھیک ہے بٹ ٹھیک ہے وہ آدھے ہاں سائیں تے انہاں کو سبنا تے یوٹیوب دا مالک تے یوٹیوب صاحب تو سلام تھی گیا ساڈا تے سلام کر چھوڑو نا چینل والے کو لو بھی بٹ ٹھیک ہے تو سلام تھی گیا بس بس او بس چل بس تے باقی نال جڑے رہو کھوکے تے کھڑے ہیں تے محبتہ منڈے سو

ہاں فل اموشنل تھی گئے چل بس کر یار بس کر ویور ماشاء اللہ ویدر خوبصورت جی تھی گئے بڑا پیارا کمال دا تے باقی راسو نال یہ تو ویور محسوس کرو ایک چھوٹی ملنگنی آئی ودی تے عوام پہ چھو دیکھو کیڑی پاگل تھائی کھڑی ہے یہ میرے کو درخت درخت پرلی سائڈ دے لیکن بس اللہ معاف کرے کیا آکھے بندہ انہاں کو تے سنگت ماشاءاللہ تاکوں ساڈا ولاگ پسند آسی خوبصورت جے سرائیکی کلچر دی سخاوت تے ویور اساں وانج کریں سگے نی سے تے ولاگ دا ماشاءاللہ اساں کمپلیٹ اتھائیں کر چھوڑے اج دکان دے بھوں بھوں کے تے ساڈا مجاہد ملنگ ماشاءاللہ خوش تھے ودے ہن ریڈی تھے ودے ہن تے باقی اج دے ولاگ نو ساکوں ڈیسو اجازت خوبصورت جے سرائیکی پارک ویلیج دے نظاریاں نال سورج ہی ماشاءاللہ غروب تھیندا پے تے ولاگ دا وی اساں ماشاءاللہ اینڈ کر چھوڑے۔ تے باقی تساں ڈیسو رائے اپنی کمنٹ اچ پیارا جے ولاگ دے بارے تہاکوں ولاگ کیسے لگدے ہن سارے پسند آندے ہن کہ نی آندے تے سنگت ولاگ نال ڈیسو اجازت آں گالھ اے ایویں تساں سمجھو جیویں سبسکرائب مارنا بھلسو نا سبسکرائب کرو تے تہاکوں نیکسٹ ولاگ اچ پیارا جے ڈیسو اور تہاکوں پسند آسی ساڈا ولاگ اور اج دے ولاگ نال اساکوں ڈیو اجازت آں سلیم کھوکھے آلے کوں پاک ویلیج نظارے خوبصورت جے سپیشل پرسن بھرا تہاڈا تے اللہ حافظ۔